Amacahu, yella zik-nni yiwen n umɣar. Amɣar-agi yesɛa sebɛa n warraw-is, setta d ibuhalen, sebɛa-nni d uḥric. Yewwi-s, yekker-d mmi-s-nni ameqqran, yenna-as a baba ad ruḥeɣ ɣer leḥyiǧ. Yekker baba s-nni yefka-yas aɛudiw yerna-yas meyya twistin. Iruḥ weqcic-nni ɣer umɣar azemni asmi yewweḍ ar ɣur-s yenna-yas umɣar-nni azemni iwakken ad kemmleɣ abrid ar lḥiǧ ilaq ad yi-d-teḥkuḍ tamacahut n lekdeb fi lekdeb.

Amɣar-nni azemni yenna-yas, Ma teḥkaḍ-iyi-d tamacahut akken lekdeb fi lekdeb, ad kemmleɣ abrid ar lḥiǧ, ad k-rnuɣ aɛudiw, lekdeb mya twiztin sɣur-i. Ma iyi-tt-id ḥkiḍ ara, ur k-ttmaleɣ abrid ar lḥiǧ, yernu mta iyi-d-ǧǧeḍ aɛudiw-ik, lekdeb twiztin-nni i d-tewwiḍ yid-k. Yuɣal-d weqcic-nni s axxam. Akken kra n wussan yekker-d gma-s-nni wis sin. Yenna-yas a baba, ula d nekk ad ruḥeɣ ɣer lḥiǧ. Iɛedda baba-s i wakken ad yesɛed laxert-is. Yefka-yas i mmi-s-nni wis sin aɛudiw yerna-yas meyya n twistin. Iruḥ weqcic-nni ɣer umɣar azemni.

Dɣa diɣen ula d netta yeǧǧa-as aɛud i wis luked mya twistin-nni. Diɣ ata yekker-d gma-s wis tlata, teḍra yid-s am sin n yiputmaten-nni i iruḥen ar umɣar-nni azemni. Wis rebɛa kifkif, wis xemsa kifkif, kan akken ikit

Mačči d aɣbel, ḥku-yi-tt-id kan. Aqcic-nni yebda-yas-tt-id akkagi. Allah mṣalli ɛalik a baba mɣar. Cfiɣ asmi tedda yemma d tislit. Rekbeɣ deffir uɛrur-is af uɛudiw.

Kkaten lbarud. Yenna-yas baba mɣar azemni. Asmi newweḍ ar wexxam-nni anda akken ara teddu yemma d tislit ar wexxam-nneɣ. Yenna-yas at wexxam-nneɣ sewwen abiṣar. tilawin-nni ara yessewwen ad iṣab rrant i tecnint daxel tasili tacnint-nni tebda ara tettkuffut tettkuffut tettkuffut eh, mi d-ineɣleq

Sewwayent-ten i ubiṣar. Yenna-yas ibawen-nni akked amɣar fkan iẓuran ulin d iɣeryulen iɣeryulen-nni Crecren d ibawen. Kul ibiw annect tilit. Ini-yas safik a baba ma xalas mi d-mɣan akk wanect-nni ibawen. Ilaq-iyi ad ten-id-megreɣ. Amek ara d-megreɣ ibawen-nni a baba ma ara ini-yi-d. Yeqqim umɣar-nni azemni ara d-yessikid aqcic-nni. Yenna-yas umɣar n azmel, yenna-yas s wemger, yenna-yas ala a baba amɣar. A yenna-yas as temqessin i ten-megreɣ. Yenna-yas asmi i ten-fukeɣ megreɣ-ten-id. Ilaq-iyi ad d-afeɣ annar anda ara ten-srewteɣ. Yenna-yas a baba amɣar lbal ṛebbaɣ ur yewwi ara annect-nni ibawen. Yenna-yas amek ara xedmeɣ ur xeddmeɣ. Yenniz i ilaq ad ten-srewteɣ suflet tulmut inisi d tagi i d lfikra i d-ruḥen ar uqerruy-iw inisi lameɛna a baba amɣar amek ara ssaliɣ annect-nni ibawen suflet tulmut inisi bdiɣ ara ttxemmimeɣ ara ttxemmimeɣ ara ttxemmimeɣ Ini-as dɣa ufiɣ-tt-id. Netta ɣer tarwa kya i ihedder akken i kit weqcic-nni amɣar-nni yessikid-it-id acu takka acu akka daɣen ara yi-d-yesnulfu wagi. Acu akka daɣen ara yi-d-yesnulfu. Ini-as weqcic-nni. Ini-as ruḥeɣ ɛerḍeɣ-d akk tizit d taddart. Nniɣ-as ma ulac uɣilif a tizit. Ay tesaliḍ ibawen-agi sufella n tulmut.

Amek ara ssaliɣ izgaren s ufella n tulmut i wakken ad sserwten ibawen-nni? Yenna-yas a baba amɣar, yenna-yas nekk ḥerceɣ. Yenna-yas amek i xedmeɣ? Ruḥeɣ, wwiɣ-d izgaren, fkiɣ-asen akermus, akken d imi ččan akermus-nni, bran-d akk i waldayen-nsen. Yenna-yas win ṭṭfeɣ kan deg waldayen-nnes ad jebdeɣ am lastik,

Yenna-yas imir-nni ilaq-iyi ad ten-ksileɣ. Yenna-yas ẓaḍ a baba mɣar, af akken ɛumen ibawen. Ur ten-tefri rrabɛa, ur ten-tefri lgelbaɣ s weksili. Yenna-yas amek xadmeɣ.

imi yesik tizit-nni teɛya ulamek ara ara d-ruḥ ad yi-tɛawen ad ten-idder s axxam ini-as amek i xedmeɣ ruḥeɣ-d s axxam-nneɣ sɛan aya ẓiḍan nnect-ilat suf leqɛerur uyaziḍ-nni i d-ɛebbaɣ akk ibawen-iw rriɣ-ten-id s axxam yenna-yas imir-nni ɣer baba amɣar aɛruru yaziḍen imeskin yeslex aṭas i d-iɛebba yenna-yas amek ara s-xedmeɣ i wakken i t-sseḥluɣ yenna-yas ɛeddaɣ zuzreɣ-as zerriɛa n ddellaɛ

ini sɛeddaɣ ddmeɣ-d lmus i wakken ad d-bḍuɣ yiwet deg tdellaɛin-nni ini akken kan greɣ lmus-nni yeɣreq daxel tdellaɛt-nni yerna ijbed-iyi yid-s ini ula d nekkni kecmeɣ ɣer daxel tdellaɛt-nni ini simir-nni Ufiɣ taddart. Yenna-yas leḥḥuɣ deg berdad taddart-nni. Sliɣ ɣer yiwen n wexxam d tameɣra. Lxalat ara sseɣrarit-d. Yenna-yas dɣa ɛerḍen-iyi-d, nnan-iyi-d kcem-d kan tura.

Yuɣal-d ar umɣar-nni azemni, yerra-yas-d setten iɛudiyaw n watmaten-is, yerna-yas-d setten ya twiztin-nni i sen-yewwi. Yuɣal-d s axxam-nsen, xedmen-as tameɣra sebɛa yamus, sebɛa layali, tamacahut-iw tefra.